Chabvondoka gore rino hakutodyiwe rinopisa ndakada kutarisa nyaya iri kuitika iri kutaurika vakomanaka hazvina kumira mushe ndiri kuona vanhu vakutotaura kuti we can't suffer in silence just to make munangagwa look good in sadak eyes e, nyaya iri kuitika ndeyekudai so vanhu vakadhinhiwa vanhu vakaboikana nesituation iripo so nyaya yandiri kusangana nayo iri kutaurwa apo panoitwa pane vandaredio apo ndo pane muchinda ari kubuda ari kudya gaka ari ipapo ari kuti in our african culture indeed displaying an image of family togetherness and happiness in the presence of visitors is a core value in fact it is common practice in our culture to make the homes as comfortable and welcoming as possible for guests handiti but ari kuzobuda ari kutaura zvakare ari kuti ehe nyaya idzi manje tiri kuzodzisiyanisa chinhu one nekuti isusu ndisu tiri kusafa ndisu tiri kutsva tea isina shuga saka kutaura kuti aiwa zvitori nani kuti titoitawo zvatinokwanisa pamberi pevaenzi ipapo nekuti hanzi zvasiyana nekuti e, mai nababa vonetsana vachinetserana kuti e, wazospenda mari yakawandisa kutenga grosary inyaya dzekuti dzinobeswa pasaidi mombosekerera vaenzi mozosara muchipedzerana zvenyu asi pana parutonzi nyaya dzacho manje tiri tega hatisi kutokwanisa kunyatsopedzerana tega saka zviri kutoda kuti vaenzi vange varipo totonetsana and then vaenzi kana vachizotigadzirisa vosiya vatogadzirisa nyaya yacho varivo nekuti haa hazvina kutomboojeka zviri kuitika nyaya dzemaelections dzedzo dzakaitika saka vanhu vari kuti aiwa zvino timbomhanya timbomacha muroad asi vamwewo vari kuzobuda ipapo vachiti aiwa iwo zvokutotaura zvokuti kuda kumacha iwo zvitori bhoo but iwo uchibva kwauri ikoko eh, usangotaura uri kumhiri kwamakungwa uchitipa puresha iwo mhuri yako uchizosara ichinjika chiguta isusu tisu mabread uchiinda kuno chiuya iwewe upinde pamberi umhanye iwewe tozokuteera kumashure kwako so that kana mabara achizinga akuuya anotanga apinda kwauri tobva tazoziva kuti aiwa takafa tese kwete kuti iwewe wosara uchidya nekuti uchitipa puresha uri kunze ikoko ende ukatariswa vakomanana chabangu vava vari kuti mapurisa sungai vanhu ivo mapurisa acho akatotaura kuti titore redi ende unoziva kuti even ka vanhu vezanup vatotaura kuti law enforcement agents vari redi vanenge vakamwayiwa anongota mhesva mukono wese ende uchiona kuti mastreets anenge akazara zvisingaiti nemalaw enforcement agents iwaya but iyo nyaya yekumhanya yekumacha iyi iri kunetsa iri kuda kutoitika ipapapa zvekutoti anytime vakomanaka mm, motogara makatogadzirira ha ah, chinogona kungotsva ha ah, chinogona kungotsva ha ah, chinogona kungobvondoka vambembe sadhaki ipapo ende vanhu vacho vari kuti aiwaka isusu kana tichinzi toda kuzoninginwa sadhaki toda kuzotyorwa makumbo vayakatarisa ngaitotityora tityore makumbo sadhaki yacho ichiona tozotaura nyaya yacho later on nekuti dzinenge dzaa nyaya dzinenge dzamirirwa nenyika hobho manje haisisiri nyaya yekuti tinenge taatega kunoku nekuti vari kuti tega tatadza kuwirirana ha situation iripo kumanaka yakashata ha pakaoma pakaoma pakaoma pakaoma mm.